Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэрбит, истээччилэрбит! Бүгүн барыгытын төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүнэн эҕэрдэлиибит! Икки нэдиэлэни быһа билим күн- күнүгэр аналлаах кэпсэтиилэрбитин салгыыбыт уонна бүгүҥҥү күҥҥэ биһиэхэ Саха анал ааттара тыл баайын үйэтитии диэн кэпсиэҕэ тыл билимин хандьыдаата Егор Иванович Николаев
Үтүө күннээн атыттабыллаах истээччилэр, көрөөччүлэр! Биһиги төрөөбүт тылына сурук-бичик күнүнэн эҕэрдэлиибин барыгытын! уонна өрүү буларын курдук бэйэм дьарыктанар тиэмэбин аналаан саха аналааттарын туһунан эһиэхэ иһитиннэриэм, биллэриэм. Онно эбии саха тылын бүгүҥҥү туругун эмиэ кыратык кэпсии түһүөҕүм. Онон иккиттэн үскэ дылы моһуолистэргитигэр уонна ыйытыылаах буоллаххытына чатка мөҕүрүйэргитигэр эбэтэр көннөрө холбононноҕун кэпсээн эттэхпинэ ыйытыаххытын эмиэ сөп. Лекциябын туох диэн аҕалыым, биһиэхэ туохпут туһунан кырата билиннэрэ түһүөхпүн баҕараҕын, саҥаны иһиллэр дии. Гуманитарнай чинчийии уонна аҕай ахсааннаах хотугулуктарга форум института маннык дьүһүннээх бодолоох. Биһиги буолаан Яхта Сораан диэн федеральный исследовательский центр Якутская научная центры Сораан диэн институт иһигэр киирэбит. Институттан биһиги Хоһоттон гуманитарнай хайысхалаах институт буолабыт. Институппут иһигэр биһиги саха тылын салаата диэн отдел выпускаһыта туску үлэлиибит. Отуттан тахса үлэһиттээхпит, лабораннары кыттаахтахха. Тус-тустаанан айаннарын научнай бөлөхтөрүнэн үлэлиибит. Тыл баайын чинчийээччилэр лексикаладынан тыл биэрэбит иккэрдэртигэр. Психологтар, тылдьыта оҥорооччулар тылдьыттар диэн психологтар, грамматикабыт дьиэтэ синтаксистар, этиллэрбит баһа тула холботии, тэҥэ холботии диэн тыл этии тутулун үөрэтээччилэринэ грамматистар бааллар. Уонна биллэн турар социолингвистиканы биһиэхэ биир тутаахай саха буолар. Институтпут тыгар биһиги отдел биһиги салаа балачча элбэх кинигэни тылдьыты оҥорон таһаарар, оны көрөҕүт бу экраҥҥа. Туох диэн ити бастатан туран үрэҕит уон биэс тоннаах итирии дьаһалынту элбэх учуонай үлэлээн ааспыт үлэтин түмүгүн, саха тылын баһаарла улахан академическай тылдьыта, килийиэннэн уонна ПДФ көрүҥүнэн эмиэ тахсыбыта электроннай көрүҥүнэн, сахалыы табаһырыы тылдьыта ити кинигэнэн тахсыбыта уонна туох биһиги сайтыгыт публикация диэн ити электроннай көрүҥ угуллан турар. Тиэрмин тылдьыттарына уратбыт тылстэриэмэбиисэптэр бааллар, төһө баар хачырдаан ылыахпытын сөп. Ону тэҥэ биллэн турар, конференция бары ыытабыт научнай практическай хабаанда бүтүн Россиятааҕы аан дойдутан таһымна уонна республика таһымна конференциялар ол материаллары эмиэ биһиэхэ хайаан даҕаны өтөр буола-буола тахса тураллар. Ол хомуурунньуктар эмиэ биһиги сайтпытыгар бааллар, киирэн үчүгэйдик күрүөппүтүн ааҕыаххытын сөп. Итин эһэргэ биллэн турар ханнык баҕарар учуонай үлэтин муҥутуурдьук дьаала буолар монография научна монография диэн. Ол монография үксэ нууччалыы тууһан тахсан кэрэҕит экраана биһиги дьоммут үлэлэриттэн олоротторун. Монография диэн туох эрэ сонун арыйыылаах, көрдөөһүннээх, булгуруулаах, хас төһөмө өр үлэлээбит үлэтин түһүмэҕин биир сүрүн ситиһиитин чорботон өтөр-өтөр үлэтигэр холобур биир учуонай иккитэ үстэнэн аграфия таһааран сөп эмиэ айымньылаахтык сыһыаннастахха бу эмиэ сүҥкэннээх үлэни-сыраны түбүгү эрэйэр үлэ көрүҥэ буолар. Оттон быһаччы темалар киирэр буоллахха, наар кэпсээччибин оттон хороктор истибиттик буолуо, хатыланан буолуохсуйа, хороктор хана истээччилэр Гээ диэн анаан уонна оттон арыый холобураах таһаҕал буолуохха уруккута хата формаҕа сүрүннэрбээттэр этим. Урут медиа бөлөх медиа ситим бөлөҕө ситим медиа бөлөххө үлэлэһиитин уон хаһыат иһинэн тэриллибит хата формаҕа уонча сыл эрэдээктэрдээбитим. Онно оҕолор бары үксүлэрэ кэлиҥҥи көлүөнэ оҕолоро сахалыы ааттаахтара иһиттэн бэлиэтээммин туох да рубрика аспытым. Айыы ааттара дии, биэс сыл үлэлээбитэ боруобуйка, онно үлүгэрдээх сурук сочинение өйтөн суруйу кэлэр этэ. Туохтан Ону көрөн бараммын иккитэ мин сахалар аатын мин киэн туттуум диэн республикатааҕы күрэс ыыппытым. Онно тыһыынчаннан курук кэлбитэ, оҕолор өйтөн суруйулар мин аатын Маннык мин эбэм ааттаабыта саха ытым аата сахалыы, атым аата сахалыы, ынаҕым аата сахалыы диэн ис хоһоонноох туруктары элбэхтэ ол ол матырыйаалбын көрөн кэннибин да бэринэ туһаммытым ону. Онтон билигин даҕаны сороҕор киэһэччи аттыннахха сатанан кини хаһан сахалыы кинигэ туттар кэмнээх буоллаҕына

Рубрикаларбыт маннык дьүһүйүүлээхтэр этэ, сакалаатынын киэр туттуу күрэхтэргэ Тимилаатар Мин дьылҕам уларыта миигин оҕолоро аһара кыһаллан иһэллэр, бэйэлэр баттарын тириһиргээн туран чэпчиикитигэр элбэхтик тахсыахха дылы наадата. Ол салҕыыта, дьэ билигин бу наукаҕа киирэрбэр эмиэ бу түһүү күүс суолдьут буолбуттара. Билигин элбэхтик анаммыт уонна киһи барыта доҕоҕутун, дьиэни, дьонун ааттыырга ааттыырыгар туһанар кинигэлэрэ бастатан туран «Айыы ааттара» диэн ити тоҕоончуй тыллаахха тахсыбыттара түөрт отут сыл буолбут. Ол кинигэни ити кинигэни билигин Скамейдаан интернетгэ элбэхтик тарҕатан тураллар уонна үчүгэйин күнүнэн, ыйынан ааттаан хаалар тохсунньу бастакы күнү төрөөт булан ханна ааттах булук сөбүй Ол итинигэр киһи он икки сыллаах итинник дьыл он икки сыллаахха сахалыы аат диэн арыйыы кэҥэтиллэн аат элбээн тахсыбыта. Ааптардара буоллаҕына Лазарь Андреевич Афанасьев Тэрис уонна Антон Николаевич Павлов Дабыл бары билэр дьоммут. Бары бэйэлэрэ эмиэ саха туһугар саха култууратын, итэҕэлин, уустарын көрсөн киэҥ кылаат этиллэрбит дьоннор. Уонна биллэн турарбар Дарын Сүлбэ кинигэтэ ааттатал диэн бу кинигэ үстэ тахсыбыта. Ол бэстикэнчэ тыраҕа билигин тахса сылдьыбыта, билигин да аналлаһа толоно турар это ааспыты көрдүм. Онно бу бу айааттарыттан элбик ааттарын киллэрэн туран бэйэтин тылдьытын эмиэ иһиннигин оҥорбут этэ уонна ылбыт ыстатыйаларда. оскуолаҕа үөрэтэргэ аһара үчүгэй кинигэ тиллэр үөрэххэ сылдьытын быһыытын туһаныахха диэхпин Иллин тура сахалыахтар ханна баалларын диэн ыйытааччылар. Ити дабыл кэрейс был дөлүһүмпэ кинигэлэртэн ураты ити хааман биир тарахаммыт элбэхтэ ыйытар ыйытыылара сахалыах ханна баар эти. Сахалыах баар бастатын туран пекарска тылдьытыгар.

прозвище диэн диэн сурук быһаарыылаах. Ону тэҥэ бу тылдьыкка баҕарар тириниккэхпитин сөп ыттара аттара ынахтара аттара ат аата сылгаата уонна биллэн турар киһитэ хальбит греческий лифтартан туондаран курдук айыылара аттара бааһылара аттара барта бүүс бүтүннүү итиннэ көһөҥө көмүс курдук киирэ сылдьар Онуоха биһиэхэ тулаайах матырыйаал буолар, бу аналогтарга эрэ буолбакка диэн билиэтиэххэ наада. Олоҥхо дьоруойдарын ааттарын э, мин бэйэм тус бэйэм ичиччийбэтэҕим, ол гынан тоойотоххо Нина Игнатьевна Филиппова диэн тыл үөрэхтээҕэ, бэйэтин кэмигэр ыстыктаах Сикрүскээн бу уон дьыллааҕын собственный имена, персонаж выпуска Бэйэтэ Солонхо диэн структура семантика диэн Ох, Самодельная это сүүс сүүс экземплярын бюджеттэн таһаарбыта. Бу раритет буолан турар. Киһи айыллыах библиотекалаах буолан сөп дьон ыраҕытык араҥа. Олоххо персонаж тыл бочуруттары хайдах ааттаахтарый диэтим. Холобур ааттар буолу ааһаҕа ааҕаныктары болдоххо маннык. Хара дьоруоттаах, хара киис аҕыйаттаах халадыктаргэн аҕыс былас сэгэл таалбара суохтаах айкалыым буо, сымыытын кытта кэппитим, сымыытын кэттэ кэппитинэн төрөөбүт муҥнаах сыналыка хотон дьиҥ, дьэ уустаах ураннаан хас эмэ сүһүөх, хас эмэ тылы холбоон биир киһи аата ойуулаан дьүһүннээн таһаараллар эбит. Ол биһиги олоҥхобут, алаата биһиги олоҥхобут билиҥҥи саха аата тэнийэригэр олук буолбут саамай төрдө төрүт этиннээхтэр. Ина биһиги дьиҥкин тутта сылдьар ааттарбыт айта, кэскил, уолан, бэргэн, дургун эҥин аттарбыттарыттара буолан-хатан тахсыбыттар буолаллар. Олоҥхоҕо олоҥхо геройа барыта уустук тыл элбэх тылтан турар уустук ааттаах буолбаттар эбит. Тойотоххо балара көрөҕүт да канаа уус эбэтэр телевиз баатыр эбэтэр тиргэстэй олорон ириккэннэрикки тыллаах туох элээх туох хайа туох сыллаах уруктаах бүрөбүр буолалларын быһаарар уонна биир эр тылтан турар Ааттара эмиэ бааллар буолан, үксүлэрэ көмө персонажтарга сыһыан маннык ааттаах буолаллар, эбэтэр дьадаҥы, хамначчыт, кулут, чаҕах иһин персонажтар маннык кылгас ааттаах буолаллар. Төһөннөн аат былыргы оччоно уһун уонна сиэллээх тутуктаах буолар диэн ыччаппытын наада. Түүр тылларыгар барыларыгар баар ааттар диэн бу слайдарын көрөҕүт, манна көрөҕүт. Уопсайытааччылар биһиги, түүр омуктарын кытта көҥүлгэ ылбытынары булбакка, ааттарбыт эрэ нүөмэй гыннаһа үстэрдээхпит дии, баар буоллаҕа ити сотору. Ордук биһиэхэ чугас көмөрө иһиллиитинэн субуйуутунары булбакка, суолтатын булунна чугас ааттаах омуктар, түүр омуктара Алтайдар, Пыкаастар, Тыыбалар ити Стюрка Сиюна Сибиир диэн соҕуруу сибиир түүрдэрэ диэн бөлөххө киирсэллэр уонна арааһына киин Россия түүрдэрэ башкирда татаардар уонна билигин тас дойду уоллара кытаахтар. Итилэр биһиги ааттара биллэн турар атыттар, ол гынан баран ханныгы эрэ араҥа түрдүн былыргы араҥата олох аҕыйах ахсаана Ааттара биһиэхэ чугастар, көрөҕү, название звезды, сулустар ааттара, улустар холобус улус, юлдус диэн диэн ааттахтара түсэр, чолбоне чолпан, чулпан, күннэ диэн холобур күн диэн тыл олохтоох ааттар кинилэргэ хаһааннар. Онуоха эбии кинилэргэ элбэх ый диэн биһиэнэ ый кинилэргэ айдыһу айсылуу, айгуу, эҥии диэннэр элбэхтэр, кырдыктар ааттара. Ону ый биһиэхэ ыйдаҥа диэн эрэ аат баар быһыылааҕа киһи туохтуттан мотоциклыттан көрдөххө. Онно биһиги иһитинниир сэрии сэбиэҥ сыһыаннаах ааттар элбэхтэр, холобура биһиэхэ кылыс олох кэмитиэн ааттар баар буоллахтарына кинилэргэ кылыч, кылыч хаан, булаат, болот, болот бэк диэннэр элбэхтэр. Кинилэр былыргыттан хоммуттар, биһиэхэ хаалбыта былыргыта былыргыта ити хастаахтык аҕам киириэнинэ ааттарга көстөн ааһар. Ол билигин эһиэхэ хос эргиллэр, билигин болос уонна кырыс диэн ааттар уолаттар хааллылар. Чыгын-хаан өттүгэр биһиэхэ ордук чугастар хаал чугастар диэн өйдөбүлүнэн

Онон ааҕаахтаахтык ардахха дьиҥэ наһаа аһара элбэх буолбатах. Биэрээнчэгини иһинэн тарбахха тахсынар буолуон сөп. Чупчаан ааттаахтык таһаараахтыкка кылын башкирдары, акаастары, тыылары аа Алтайдары кытта тэҥнээн көрбүтүм оннук этэ. Наар биир ааттар эргийэн сыллар. Ордук хос аат алгыс биһиэхэ тылсыппатар элбэҕэ.

Холобур, суолтатынан биһиэнэ кинилэргэ кинилэртэн уратыбыт диэн ити ойуулар дьүһүнүнэн аатпыт элбэх. Изобразительные имена диэн, описательные имена диэн. Монгуол, онтукут буоллаҕына кинилэргэ түүрдэргэ аһарытар гымматах. Ол оннугар ити монгуол, монгуоллуу тыллаах омуктарга, бүрээттэргэ, калмыктарга, монголларга бэйэлэригэр Оргуйдук чилиэн курдук тулуктууллар элбэхтэр, ол гынан баран аах буолбуттара эмиэ аҕыйах. Тойотоххо былыргыта буоллаҕа. Кэлин эмиэ ааттара Лорентода диэн уол диэн дойду дьүһүнүнэн аата баадьаан хаҥ соҕор, хаҥ саар эбэтэр тохтуохха үһү Боллой, Боллой эҥин диэн курдук ааттар Кинилэргэ Ньукулап ааттар араҥалара киирсэллэр уонна ол уулатара тимиттэр хос ааттарбыт муҥунабыллар Имена окружающая миэхэ айылҕаҕа туппутунан биһи айылҕа тулалыыр эйгэни көрдөрөр ааттарбытынан биһи уратылаахпыт биһи айылҕа буоларбыт диэн ата биһи айылҕаттан тахсыбыппыт айылҕаҕытын дөбүт айылҕаҕа орто тураллар буолуохпутунан биһи тулалыыр эйгэбитин кэтээн көрөммүт биһигини ааттанабыт Төрүт дьарыкпыт ааттара иһин да балачча бааллар, аҕыйахта буоллар холобур хайахсыт, уус эбэтэр ойуун диэн эбэтэр тимирдьит эбэтэр арыыһыт, асчыт иннинэн ааттара баар буолаллар ээ былыргыта. Онно биллэн турар биирдилээн ааттар барааллар ааттар буолбатахтар. Туохар туох эрэ идэлэринэн чорботуллан ол идэлэригэр уустар олох сатабыллаах холбургаһыттарын дьоннору ааттахтара сөп буола ааттара буола иһэн хаалыахтара сөптөөх кэлбэхтик кэбиһэтэллэр. Билиҥҥи ааппытыгар киирэр буоллахха, оҥоһуу ааттар диигин биһиэхэ үһүс сүүс сүүрбэ аат иһинэн эргийэ сылдьар аныгы искусственные имена, искусственные новообразования диэн наукаҕар ааттыыр. Холобур, кэлин олус элбэх эти ЗАГС тороһолору таһаарар быһаара буола буола самые популярные имена Якутии диэн онно Илин-бар буолааччы «Эрсан, Эрхаа, Айыкуо, Айкуо» диэн Чехокуо диэн эбиликтээх ааттара бөлөхтөр. Эр-сан диэн эр санаалар эр-хаан, эр-хаа, эр-хааннаах уол диэн уолаттары эр санаалаах ини уол аата уол аата олус элбэх. Олорор итинник ааттар элбэхтэр. Тыа оскуолаларыгар, онно куорат оскуолаларыгар Айыкуо оскуолалара. кэнсиэрбит күннэригэр испэктээкитин көрдөххө кинилэргэ кылаас аайы түмүгэхтэринэ ааттаабыттарга ити биһиги уратыбыт ити экран көрөн курдук түөрт сырын уратылаахпыт айылҕа төрүттэрпит ойуурдьут дьүһүнүн кытары ааттар уонна кэлиҥҥити искусственнай оҥоһу ааттарбыт билиһиннэрэр буоллахха холобура туох кэлбитин баарын иһиттим. Бэтэрээн күрэҕит өссө ханна литератураттан көрөммүт биһиги үөрэтэргин көҥүл ылабытыҥ. Шар будущее диэн киэхэ диэн конференцияҕа үһүс сылын экспэртиибин, онно эмиэ ааттар аналлар эмиэ ырҕаан булааччыларым. Манна кинигэлэр туһаныахха сөп диэммин эбии билээччибин, ону көрдөрөбүн. Поскаков Крайсаҥы русская фамилия Тюркскай происхождениетин иккитэ тахсыбыт кинигэлэр манна холобур ааттыыр эбит буоллахха манна Тургенев, Суора, Ушаков, Чычага, Арчеев эҥин диэн биллэр көстөр Татищев, Салтыков, Кленищев Кутуза, Далыда эҥин диэн ааттар барыта түөрт-төрүттээх ааттар фамилиялар буолаллар диэн

Кинилэри Орто Азия, узбек, киргиз, казах ыйынньыктарыгар элбэхтэр курдук тылы кыыс аата баар гүрдьэн сыһыансыт олохтоох онно хара баһаам ити гүрдьэҥҥэ эбиллэр быччатай куйбахаар эҥинэн элбэхтэр дии ону быһаараллыы быттара баар ол бу холобур буолуон сөп биһиги куо диэн тылбытын ырытарбытыгар Панталета бу муусукатын үөрэхтээҕэ, бэйэтэ преподаватель этэ, славянист, русист, университекка уонна орто анал үөрэхтэрэ үлэлээбитэ. Бу «Русская ономастика» диэн классическай учебник буолар. Бу учебнигын иһиттэххэ төһө баҕарар дакылааты, чинчийини оҥоруохха сөп. Манна анамаастыка антропологическай сүрүнтэн манныбарта ууруллубуттар ууруллубуттар. Бэйэм коллекциябар баар кинигэлэри билиһин да эттэххэ, Брянский Менадия бэрт чараас кинигэ баар, мен бэйэлэрим тылларынан таһаарбыттар. Манна бэйэлэрим тылларынан алгыс кеттим, бэйэлэрим тылларынан нууччалыы баһаарылаах. Олорнон үстэрэ бурят ааттара үстэрэ тибет оҥоттора кытта алтыһар ааттаахтар диэн быһаарыллар.

Омуктары кытта умуллубакка диэн этэрдээх дьону сурмааннар буолаары сылаантарыллахтар. Ол ааттарыгар эмиэ көстөр. Аҕабуон, һүттуон, тотоҕоһун булбатаҕына аҕабуон барыһан чопчуоккай, кини ааттарыгар сурмаан ааттар типа Лейла, Зухра диэн ааттаммыт барыта Ахмет эҥин Демурат эҥин биллэрбит барыта араб, перс, эрдэх фарси төрдүлээх ааттара. түүр ааттара диэн ол аҕыйахтар, ол гынан баран кинилэр ол араб төрдүлээх ааттарбыт диэн билиммэттэр, кинилэр биһиги төрүт ааттарбыт диэн бэйэлэрэ сылдьыттардаахтар. Дьиктитэ диэн маннарбыт мусульманскай Юнайтед курдук кэлбэхпэтин дьаданаат хоруйбут көспүттээбиттэр онно сүрүн биир тыл «абд» диэн олохтоох аатыр Абдул, Абдурахман, Абдулла иһин аат «абд» диэн кулут дэммиттэр араб божий диэн оптинайтар алфавитиннээх ааттарын бахтар Бу башкирдар диэн булмаҕына

Уопсанабыл функцияттан тахса аат киллэрбиттэр Турско-татарская мелодия гобби-зертинаттан эмэбэн бүт татар да тылларын ааттарын киллэрбит саптара сылыга баар уопсан татар манна дэниттэххэ түүр омуктарга манна тыл аан алаат хомуйбут тылдьыттар кэрчилэр аҕыйахтар манна эдэргэ дылтан тыктананнаан туран билин булбаккын барыта библиографическай эдэр кэстиэн буолар Саха тылын билиҥҥи туругуну билиһин эрэ буоллахха туох диэ современное состояние русского языка бэйэм дьоммуттан кыратык туоруутук баарын манна билиһин эрэ холобур диэн оскуолаларын эрэгийиттэн көрсүһээччибит оҕолору кытта оннооҕор манна кэпсэтии баар буолааччы туох диэн саха тылын билиҥҥи туруга гаджеттарга олороллор диэн күрэҕи экраҥҥа хаттыылбытын хайдах хаҥарарбытын үөрэбин да үөрэбин диэн прияллар диэн диэн нууччалар диэн диэн эбэтэр суох диэн сох диэн дуо диэн доо диэн оти диэн отжи диэн эттэ кылгатар курдук диэн кырдыкы диэн прияллар эбэтэр киһи хара сыһыаннаах уларыппат да кини диэбит билигин наада көрөн туран кини диэбит кинигэбин кини диэбит диэннэн кини диэн киһи хара сыһыаннаах буолар эбит да ол көрдөтөбүтэ туох хатары диэн токкурдаан баран аһардахха тигинэн уутунан эн диги хатар диханыыбын туспейын ол обургуоларга подоротторгылаах нөрөҕолоргуналлаах кинигэ уусуран эмми диипэтиттэ Ону хайдах эрэ бэчээттээн үлэ ол үлэ-хамнаһа барыстаах быһыылаах, үлэтэ-хамнаһа барыстаах быһыылаах диэн, аны билиигэ эмиэ күүс-көмө буолуохтаахпыт диэн буолусаайын оҥорбутум. Биһиги үлэбит, отделбыт үлэтигэр буоллаҕына, биһиги эми бары кыттыһабыт. Бу аһаабатах киһибит аҕай киһинээх бөлөх эрэгийиэ буолбатах. Маны хас биирдии тыынньыны тылбааһын биһиги оҥоробут. Кыраҕыт бу туох диэн соторутааҕы атырҕа мунта диэбит диэн хамыыһыйата сылдьыбыппыт кытта бу барыта биһиги салаабыт биһиги иһинэн ааспыта холобур сылга сигэ файл билэ снимать урбаан диэн эмиэ бу институттан тахсыбыт буолар сайт ситим сир интернет аан ситим диэн өссө бигэргэнэр итинэн сөбүлэһэр мөккүһэн, ырдыһан баран биирдэрбин кэтиэхтээх тыллар диэн харыс гына уһуктух үрэҕи биһиргэни тылларга уолга билим диэс кыстаат уһуйаан диэн бэйэм тус бэйэм диэн буолар киирэр үһү буоллахха туох диэн Түөлбэ тылларынан билиһиннэрэхпинэ аналаахтарын билигин арыйдаҕына ыраатта. Ол да буоллар бэйэм тыл аналаахтарбын хомуйар таһынан Василий Тарасович туох эрэ уруйалларын анаатым. Саат кэннэ тугу эрэ хоруйаллар дуу Түөлбэ тыллара диалектный слова диэҥҥэ билигин дьарыктанабын. Кымыс һүнньүнэн саха төрүт аһын, уонна саха төрүт иһитин хомуоһун ааттарын уонна саха төрүт оонньууларын тылларын ааттарын хомуйуннар, уонна үөрэтин дьарыктанабын, уонна чинчийэбин. Тылын-өһүн, дорҕоонноору ытытын ис хоһоонун чинчийэбин. Ону таһынан оройуон хаһыаттара, улуус хаһыаттарынан чинчийэбин, харыччы. Сурдааһыннарын көрө сылдьабын, тоҥ болдьоко хаһыытын, хас таһыллаах финалы, э хаһыытын чиччийбитим. Далбар отон сурунаал тылын өһүн эмиэ холобур аска сыһыаннаах ырысыаптарын тахсалларын түмүгэлэрэ онно эмиэ чинчийэн бэрт сонун, чахчы арыйыылар бааллара этилиннэ. Биһиги күннээх үлэлэппитин буолар. Ону таһынан «Устная речь культов» диэн сахалар саха билиҥҥи Тылын күннээҕи саха киһитин билиҥҥи күннээҕи саҥатын үөрэтэбин. Ону аудиозапись оҥорорго тэкстилии сыһыаннаһыытын чинчийэбин. Эһиэхэ билиннэриэҥ тыл ордук дьаһан дьикти чахчыба ытык ааттара Манна анал кырдьык оҥорон бэлэм да сылдьабын, икки хонук саатыгар туспа бөлөх кыһатынам. Түүрэ бултарыгар барыларыгар баар, то это сүөһү иитэр үрүҥү астыыр дьоннорго барыларыгар маннык ытыгааттары бааллар. Ол кымыстаах, онон ытыктаах сүөһүлээх эбэтэр сылгылаах омуктарга барыларыгар баар. Ону биһиги олорото бүттэн биһиги Хаамыы элбэх ытык аата сахаларынан түн-тун-тун тахса ытык аатын хойуутунарда испиттэритин көрөҕүт. Бу Илдигиир, Горнай, Ботойго, Һунтаар, Бүлүү, Ньурба, Кэбээйи, Нам, Уус-Алдан, Таатта, Абый, Токко, Амма, Мэҥэ, Өймөкөөн, Өлүөхүмэ, Саккырыы, Чурапчы, Ленскэй, Дьааҥыс, Орто Халыма, Үөһээ Халыма, бу олордор дьүгэлэригэр оройуоннарыгар манныктаах мамыктары нэдиэлэ кэттэн орто халымаҕа дии тылы биһиги үрүҥ астыыр ытыгар бу кымыс араас аатын кымыс араас ытык араас көрүҥүн туттарбыт кымыс ытыга сүөгэй ытыга күөччэх ытыга үөрэ ытыга арыы ытыга диэн

Кымыскы иитин ааттара эмиэ бэрт дьиктилэр болҕомтотун тардыахтарын сөп. Эһиэхэ миэн тэрээһинэ буолуо диэн уруттаныы сыана таһааран турабын. Холобур, алтай, акаас, тыыла, кыргыыс, күрээс, халлык, айараа синдьэ, итимиэхэ волкулата доҕомтор, халтанал буолары туруката. Урут үөскүүрдүк онугу биир тыла. Манна биһиэхэ көҕүөр диэн ситирииһиттээхпит кымыс иһитэ. Ол аат ол тылбыт барыларбыт омуктарга тарҕаммыт эбит уонна түҥкүрдэргэ буолар. Бу сылгылаах уонна бу тыллара дьайыылаах түүр омуктары умнубат буоларга бэлэҕи баар. Бу дьайыыта күүстээх түүр түүр тыллара тылларыгар маннык тарҕаммыт эбит. Ити олоххо хабаар да таһыар таһыар көҕөр түстэрдээх аан алгысчыт хотуммут диэн Онтон олоххо баар буолбатык таһыар диэн туолаат биликкэ олордук быракар үһү буолар аахтарынан тыллар таһыллар дьиэтэн иһэҕин тыала көмүһүттэн баран көбөрбүккэ билигин көбөрдүн аата ол кого эбэтэр прокурорга эбэтэр сир кутуох үөрэ хааллыбыта тойтох кэнники сибиирдэ тотторбут сибиирбит аналын кэҥээбит көннөрү көмүһэрэ буолбакка Суораты ыксалыыр маһы кытта хатырга аналга ыыппыппытын эмиэ билиҥҥи культура үөрэхтээхтэрэ иһитиннэр Саха төрүт оонньуулара билигин эмиэ туоххалтааҕы ылыахтаах туйахтыын эрэ аатын эрэ бултахха, хайдах оонньууллар этэй диэн эмиэ биһиги кэрэхсиэх, илдьийиэх уонна үйэтитиэх тустаахпыт.

Ох сэнэбил үлэбитинэн киэҥ ис хоһоонноох, көннөрү биир киһи биир киһи тематын өрө тутан биир теманы өрө тутан баран тахсыбат. Ол оннук анал ааттарбын эрэ булбакка түөлбэ тыллары, терминнэри, ол быһыылар олоҥхотунан эмиэ үксүн сиэбит.

Оччоҕо билигин түмүктүүбүт, онон бүгүҥҥү өссө төгүл төрөөбүт тылыны суруйбут барыгытын эҕэрдэлиибин. Онон кэнэҕэһин бары бииргилэри хайыҥ, сахабыт тылыгар туруулаһыаххайыҥ диэммин бүгүҥҥү научнай лекциялар марафоннарын эмиэ түмүктүүбүн. Көрсүөххэ диэн